Nau mai ki Whakamiere. Nau mai ki Whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today, we arrive at the end of our journey through Te Ngahere Kotahi Rau Eka. In Te Upoko Tuangahuru of Winitepū, Kiri Topa Rōpene throws a party for his friends

te whakatūria ai tētahi pāti pū e Kiritopa Rōpene, tē mihia atu ai hoki e tāua. Tērā tētahi rā i te whitikina anō o te ngahere e te rā, me te kawea mai o te kakara o te kōanga, me te ngāehe koa o ngā mimi katoa o te ngahere ki tō rātou anō āhua tau, me ngā puna iti e moemoeā ana ki te ao kua kitea me ngā mahi kua mahia mai e rātou, ā, i te mahana me te mārie o te ngahere, i te āta whakarongotanga atu a te Pīpīwharauroa ki tōna anō reo kia mōhio mēnā ia e rata atu ana, me te ngāwari o tā ngā kūkupa amuamu ki a rātou anō i tō rātou āhuatanga māngere hāneanea e mea ana nō tētahi atu te hē. Engari, he aha noa tēnā? Tērā tētahi rangi pēnei, ka motuhake te whiowhio a Kiritopa Rōpene, ā, ka tiu a Ruru atu i te ngahere 100 eka e mōhio ai he aha te aha. Ruru, te kī a Kiritopa Rōpene, e whakarite ana au i tētahi pāti. A koe, neha! te kī a Ruru, ā, ka motuhake te momo pāti nei. tā te mea e whakanui ana i tā pū i mahi ai e ora tonu ai a Punua i te waipuke. Ana, koia tōna pūtake nē hā? te kī a Ruru. Āe, nā reira, e oti a koe te tere whāki atu ki a Pū me rātou anō tā te mea hei ākengokengo. Auē, e pēnā ana nē? te kī a Ruru me te whaihua tonu ōna. Nā, haere koe ki te whāki ki a rātou, Ruru? Ka ngana a Ruru ki te whakaaro ki tētahi mea atamai hei kōrero, engari, auare ake. Nā reira, ka rere atu ki te whāki ki a rātou mā, ā, mātāmua mai, ko Pū. Pū! tāna kī atu. E whakatū ana a Kiritopa Rōpene i tētahi pāti. Auē! te kī a Pū. Me te aha, i te kitenga i tā Ruru kawatau i te putanga o ngā kōrero anō i a ia, ka kī ia, Ae rānei, he keke paku ki reira me te panireka huka māwhero? Hei tā Ruru, kāhore he mana o te kōrero mō ngā keke paku nei me ōna panireka huka māwhero, nā reira ka whāki pū i ngā kōrero a Kiritopa Rōpene ki a Pū. Kātahi ka tiu atu ki a Īo. He pāti mōku? te whakaaro o Pū ki a ia anō. Paruhi ana. kātahi ka toko ake te whakaaro i a ia mēnā rānei ngā kararehe anō e mōhio ana he pāti pū motuhake, mēnā hoki i kōrero a Kiritoa Rōpene ki a rātou mō Te Pea Rewa me Ngāroro o Pū, me ngā waka mīharo nāna anō i hanga hei whakatere mā rāua. Me te aha, ka tīmata ia ki te whakaaro ki te mōrihariha ina wareware i te katoa. ā, kāore rātou i mōhio ki te pūtake o te pāti. Ka mutu. I te whakaarotanga tonutanga ki tēnei, ka rorirori haere te āhua o te pāti i roto i tōna hinengaro, engia he moemoeā ka hē kē atu. Na, ka tīmata te moemoeā nei ki te pao ki a ia anō i tōna upoko, kia puta rānō ai tētahi momo waiata, he momo waiata pū āwangawanga. Ki a Pū ngā hurō e toru ka pai. Ki a wai? Ki a Pū, e tai. He aha tāna i mahi ai? Pēnei au kua mōhio mai, i ora anō tōna hoa i te wai. Kia toru ngā hurō ki a Pā. Ki hea? Ki a Pā. Kāore i taea te kaukau e ia. Engari i ora anō ko ia. I ora a wai? Hika mā, whakarongo mai. Kei te kōrero mō Pū, e tai. Mō wai? Mō pū e tai! I wareware i au, ka aroha. Nā, he pā pū me ngā roro maha. Kī mai anō, he maha ngā roro. He maha ngā aha? Āna, mō te kai i tino kaha. Kāore au i mōhio ina taea te kaukau. Engari tonu i rewa, i tētahi momo waka, i tētahi momo aha, nā, he momo ipu. Nā reira kia toru ngā hurō manawa nui. Nā reira kia toru ngā hurō aha nei? Me manako tāna noho tonu, tau atu, tau mai. E rahi ai te hauora, te mōhio me ngā rawa pai. Kia pū ngā hurō e toru, ka pai. Kia wai? Kia pū e tahi. Kia toru ngā hurō kīia pea, ki hea? Kia pea! Kia toru nga hurō ki a Wini te pū ki te hautupua. Whāki mai ki au e tai mā, i aha rā ia? I te kokenga tonutanga o tēnei i roto anō i a ia kua kōrero a Ruru ki a Io. Io, te kī atu a Ruru, e whakatū ana a Kiritopa Rōpene i tētahi pāti. Inē, tā Io, Kāore e kore ka tukuna mai e rātou ngā kongakonga noa iho i takahia kētia, te manawanui hoki, te ngākaunui hoki. E pai katoa ana, kaua e whāwhai. He tononga ki a koe. He pēhea nei? He tononga! Ā, i rongo au i a koe. I taka mai i a wai? Ehara tēnei i te kai, he tono kia haere atu koe ki te pāti hei ākengokengo. Ka pōturi tā Īōrūrū i tōna upoko. E kōrero kē ana koe mō Punua, tērā mara me ōna taringa pīkarikari. Ko Punua tērā, ko au e whāki ki a ia. E kāo, e kāo, tā Ruru, me te riri haere ōna. Ko koe! Nē rā. E mea ana, ka tika. I kī a Kiritopa Rōpene, Rātou katoa. Whāki atu ki a rātou katoa. Rātou katoa, hāunga a Io. Rātou katoa, te kōrero whakarikiriki a Ruru. Āna! te kupu a Io. He hapa, kāore e kore. Engari tonu ka haere au. Engari kaua e ua pare mai ina heke te ua. Engari kīhai te ua i heke. Kua mahia mai e Kiritopa Rōpene tētahi tēpu roa ki ngā wāhi rākau roa, ā, i taiāwhi o tā rātou noho mai. I tētahi pito noho ai a Kiritopa Rōpene, ā, kopū i tērā tūpito. ā, i waenga i a rāua i tētahi taha ko Ruru rātou ko Īo ko Punua, ā, i waenga i a rāua i tērā atu taha ko Rāpeti rātou ko Rū ko Kānga. Nā, ko ngā hoa me ngā whanaunga katoa o Rāpeti i hora ake ki te karaehe, tatari tonu ai me te tūmanako ka kōrero tētahi ki a rātou, ka makere iho mai rānei tētahi mea ka uia rānei te wā i a rātou. Koia te whakangahau tuatahi i toroa ai e Rū nā whai anō kua hiamo pai ia. Noho tonu ana rātou ka tīmata ia ki te kōrero. Kia ora Pū, tāna pīpī atu. Kia ora Rū, te kī a Pū. Ka pekepeke haere a Rū i te tūru kātahi ka tīmata anō. Kia ora Punua, tāna pīpī atu. Ka pōwhiriwhiri a Punua i tōna ringa ki a ia, he toritori rawa nōna te kōrero ai. Kia ora Io, te kī a Rū. Ka pōuri tā Io tūngoungou ki a ia. Mea ake nei ka ua, māna tāna kōrero. Ka tiro haere a Rū kia kite mēnā te ua i te heke, ā, kāore i te heke, nā reira ka kī ia, Kia ora Ruru! Ā, ka kī a Ruru, Kei taku hoa iti, tēnā koe. Me te ngākau pai o te kōrero nā, kātahi ka whāki a Kiritopa Rōpene mō te hauata i tata pāngia ai tētahi hoa nōna te kore ai i mōhiotia e Kiritopa Rōpene, ā, ka kī a Kānga ki a Rū, Mātua i numi a Tōmiraka e kare, ka kōrero ai ā muri ake. Nā whai anō, ka ngana a Rū te ingoa i tāna miraka ki te whakatauira i te taea kotahitia o ngā mea e rua nei e ia. Me te aha ka roa hoki te mate ki te pakipaki i tōna tuarā i muri mai. I te tata pūnaunau o rātou katoa ka paopaotia e Kiritopa Rōpene te tēpu ki tāna pune, mea rawa ake ka mutu te kōrero ka ngū te katoa. Hāunga a Rū, te whakamutua i tāna tokomauri hoihoi, me te whakaahua atu, ānō ko tētahi whanaunga kē nō Rāpeti. Ko tēnei pāti, te kī a Kiritopa Rōpene, he pāti i hua ake ai i ngā mahi a tētahi, ā, kei te mōhio tātou katoa nāwai. Ka mutu, nāna te pāti nei, nā tāna i mahi ai, ā, he perehana tāku māna, anei rā. Kātahi ka paku hārau haere ka kōhimuhimu, Kei hea rā? I a ia e kimi ana, ka wewehi tā Īōmaremare, kātahi ia ka kōrero, Ahem! E hoa mā, hei tāna. Tae noa hoki ki ērā mea rerekē, nōku te māngari. Ā kāti, kua tika ake pea te kōrero kē, Ā mohoa nei nōku te māngari i kitea ai koutou i taku pāti. E kore noa iho tāku i mahi ai. Kāore e kore ka pēnā hoki te mahi a koutou katoa. Hāunga a Rāpeti, a Ruru, a Kānga hoki. Ā, me pū. kāore hoki aku kōrero e hāngai nei ki a Punua rāua ko Rū, he iti rawa nō rāua. Ka pēnā hoki te mahi a ia o koutou. Engari, i tūponotia kētia ko au. Ehara i te mea, kāti, he aha rawa te whakataunaki atu Nāku i mahi e whāia ai tērā e kimi tonu nei a Kiritopa Rōpene. Na, ka meinga tōna waewae o mua ki tōna waha me te kī atu i tētahi kōhimuhimu kaha. Tirohia i raro i te tēpu. Tino kore nei. Uā! Hei tāku, me whakapau kaha tātou katoa kia āwhina atu. Hei tāku, Ko tā tātou he. Pi, te kōrero hauata a Rū. Rū e kare, te kōrero kohete a Kānga. Nāku tēnā, te ui a Rū, paku ohorere nei. Kei te kōrero a Io mō te aha tā punua kōhimuhimu ki a Pū. Me houa hoki te kōrero matapōuri a Pū. Pēnei kē au, nāu te pāti nei. Pēnā hoki au i ōna wā, engari, i te āhua nei kua kore. Ka tika hoki taku manako nāu, ehara kē i a Io te kī a Punua. Ka manako hoki au ki tēnā, tā Pū. Hup! Te kōrero a Rū. Kia hoki ki taku kōrero! Te kōrero taikaha a Io. Ā, pēnei i tāku i kī ai i mua, i te kokotitia e ngā oro hoihoi hei tāku. Anei rā te tangi hiamo atu a Kiritopa Rōpene. Hoatu ki te nanakia pū. Mā Pū tēnā? Mā Pū, te kī a Io. E mea ana koe, te pea pai rawa atu i te ao. Kāore e kore. Te kī a Io. Me te aha, tē taea te amuamu. He hoa ōku, tērā ētahi i kōrero mai ki au inanahi noa. Ka mutu, ko tērā wiki, ko te wiki rānei o mua atu, i tukia au e Rāpeti me tāna kī mai, Kātahi rā, me he pīwai waka, he rite tonu te toritori. kāore tētahi te whakarongo atu, tā te mea, i te kī rātou katoa, Tuwhera mai pū he aha i roto pū, kei te mōhio au, kāo, kāore koe i te mōhio, me ētahi atu kōrero whai hua pēnei i ēnei. Ā, kāore e kore i te tere tā pū tuwhera. Engari, kāore ia mō te kuti i te taura, tā te mea, kāore ia i te mōhio hei āhea whai hua ai tētahi wāhi tare taura. Kātahi, ka tuwhera. I te kitanga atu a Pū ka tata hinga ia he hari katoa nōna, he ipu pene rākau motuhake, he pene rākau i roto me te tohu p mō te pea, me ētahi pene rākau me ōna tohu h p mō te he pea, me ētahi pene rākau me ōna tohu p p mō te pea pai. He māripi e whakakoi ai ngā pene rākau, he ūkui e mukua ai ngā mea katoa kua hē te whakahuaina, he rūri e tāngia ai ngā rārangi hei hīkoitanga mā ngā kupu, he inihi kei te rūri, mō te tūpono i pīrangi koe ki te mōhio e hia inihi te roanga o tētahi mea, me ngā pene rākau kikorangi, me ngā pene rākau whero, me ngā pene rākau kākāriki, e tuhia ai ngā mea hirahira ki te kikorangi, ki te whero, ki te kākāriki hoki. Ā, katoa ēnei mea mīharo i noho ki ōna anō pūkoro i roto i tētahi ipu motuhake i aukatia ai me tētahi tatetate ina tatetatea e koe. Ā, katoa ēnei hei taonga mā Pū. Auē! te kupu a Pū. Auē Pū! te kupu a te katoa, hāunga a Io. E mihi ana te ngungurua pū. Engari i te kī a Io ki a ia anō. Te mahi nei a te tuhituhi, ngā pene rākau me te aha atu anō hoki, he moumou wā hei tāku, he mea pōrangi he kiko kore. I muri mai i te mihia he konei mai rā e te katoa me te tēnā koe ki a Kiritopa Rōpene, ka hīkoi tahi a Pū rāua ko Punua ki te kāinga. Whai whakaaro ana ki te kōura o ngā rangi, me te aha anō, he wā roa i ngū rāua. Ka hoake ana koe i ngā ata, Pū, te kī a Punua. Ko te aha te kōrerotanga tuatahitanga ki a koe anō? He aha hei parakuihi māku? te kī a Pū. He aha tāu kōrero, Punua? Ko tāku, ka hua ake rānei tētahi āhuatanga mīharo i te rā nei? te kī a Punua. Ka whai whakaaro atu a Pū me tāna tūngoungou. Āna, kua ōrite hei tāna. Nā reira, i aha? te ui a Kiritopa Rōpene. Ināhea? I te ata i muri mai? E aua. E oti a koe te whakaaro tonu me te kōrero mai ki a māua ko Pū ā tōna wā? Mēnā koe i tino hiahia, kei te pēnā pū te kōrero a Kiritopa Rōpene. Ka kaha tāna pūhoto, ka hīkina ai tāna pā ki te waewae, ka hīkoi atu ai ki te kūaha, ā, ko Wini te pū e tōia iho nā. Tau ana ki te kūaha ka huri, ka kī atu ai, Kei te aro mai rānei koe ki taku kauranga? Aini pea, hei tāku. I pai ake rānei tā pū ipu pene rākau i tāku? I ōrite te āhua, hei tāku. Ka tūngoungou ia, kātahi ka puta. Ā, taka ake te raro pōtehetehe, ka rongo i a Wini te pū. Tuki, tuki, tuki. E piki ana i ngā rawhata, i muri i a ia. Tēnā rā koe i whakarongo mai i te rangi nei. Thank you for listening to Whakamīere. And with that, our journey through Te Ngahere 100 eka comes to an end, for now. It's been a real joy bringing Pooh and his friends into Te Reo Māori and sharing those stories with you over the course of this series.